Сәлам дуслар. Без Far Cry 1-не үтәбез. Без тәҗрибәләр үткәрә торган үзәктә без яңа гына теге серияда без таныштык Трайген дигән ал, албастылар белән. Һәм алар миңа ошамыйлар.

Һәм бик зур, бик зур тырнаклары бар. Болар белән ул синең башыңа бер секундта чаба да зә. Болар димәк маймыллар. Трайген. Әйдәгез без аңа исем кушыйк. Эм... Тешкәй дип. Әйе, тешкәй булсын. Чөнки трайген әллә ничек яңгырый. Ә тешкәй, тешкәй яхшы яңгырый. Тешкәйләр.

Чынлап та мин дә сугышмасыйм алар белән. Файдасыз бер эш. О, ашыклык. Ярар, анда аннары чыгырбыз. Ә монда нәрсә? Монда чыгып булмый, ярар. Шыкка чыгыйк инде. Так, лабораториягә кереп. Лабораторияларга кереп, Вэлл турында әзрәк мәгълүмат алырга кирәк. Лабораториялар безнең тамга буенча мини картада тамга күрсәтә безгә туп-туры алга барырга. Һәм беләсезме нәрсә, мин менә монда аска төшмәс идем, чөнки монда беренчедән генә гаскәриләр һәм монда тешкәйләр күп. Беләм бит инде мин аларны. Бар монда саташканнар. Өстә булганда стратегик урын. Өстән сугыш алып барга. Мин тавышлар ишеттем. Сугыш алып барырга җиңелрәк. Нәрсә бу? Кешегә дә ошагандай, кин кеше дә түгел кебек. Какого черта они тут делают? Это часть плана Кригера.

Котырый тиле тешкәйләр. Менә безнең нәрсә бар. Безнең монда пулемет бар һәм пулеметка бару бик файдалы эш булыр дип һәм мине монда инде күрә башладылар һәм бик тә файдалы булыр иде. Кая анда? Булышыймы? Тешкәйләр белән сугышырга. Миңа тимәгез инде, мин сезгә булышам. Каялар? Күрсәтегез миңа. Так, 360 градуска борылабыз, яхшы, плюс. Яттыңмы сузыл? Ярар, дөрес. Тегеннән безгә тагын кемдер килә иде бугай. Нәрсә? А, менә. Күрәм. Утыруы бикте. Авыр боларны. Шилдимәс иде. Аста безнең кемдер бар. Авызыңа. Каран инде. Бака кебек.

Так, безгә бер әйбер дә кирәкми әлегә. Монда безнең нәрсә безнең монда? Бар була. Аста безнең каядыр анда йөриләр. Күренми генә. Безгә безгә туп туры менә шунда керергә кирәк. Ләкин анда ничек керергә? Мин әлегә белеп бетермим. А. Менә шулай иттереп безгә аска төшәсе була бит, ә? Бик тә эшлисе килмәгән Бик куркыныч тавышлар. Мин сезгә шуны ук әйтәм, мин мондый уеннарны бик яратып бетермим, куркыта торган хоррорларны. Бу хоррор булмаса да, менә тегендә бер үлгән примат ятта, үлмә! Кем сиңа шулай әйтергә? Менә монда тавышлар килә, монда тавышлар килә, без яхшы түгел. Әйдә тайдык шуны, алайса безне хәр монда бетерәләр.

Кирәкми миңа монда отряд. Өстәвенә ут та янып сүнеп тора. Күзне шуқындырып. Ачылды? Йо, минем монда хәр чыгасы килми. Үзегез кергез монда. Мин бит беләм монда вертолетта йөри. Хм, Моның, моның эченә утырып буламы? Шет. Киттек. Сытабыз бигрәк. Э, керми син. Әнә, юк, болай булмый. Мине монда үтерәләр. Анда машина килеп туктады, мин аның тавышын ишеттем. Берсе монда тойды. Безгә алга барга дип күрсәткән. Һәм безне сизделәр. Үлмәде бит, кара син. Күп матырга булган син. Безгә пароль, э, патроннар бите. Ә нәрсәгә безгә монда? Нәрсә бирә бу безгә? Логин кертелгән. Безгә монда бару нәрсә? Файдасыз бит инде. Кирәкми. Без монда булдык, без монда җыештырып чыктык бөтенесен дә ярар. Маймыл тавышлары. Ух. Бер шундый әллә нинди атмосфера мына бит. Куркыныч бит. Әллә нинди кыскасы. Аңлатып бетереп булмый. Тогда скажи, Кригер испытывал сыворотку на людях?

Тегендә бар, янында бар. Менә тагын шәп инде менә гел ис китмәле. Снайперка да юк икән. Өстәвенә. Каян нәрсә эшләргә инде безгә хәзер? Менә монда снайперка бар анда. Ничек менергә анда? Безгә. Хм? Безгә анда менергә кирәк. Ачып буламы? Ачып буламы? Без дигәндә хәр Аның каравы бездә бар. Менә бу. Менә бу бер искитмәле әйбер. Эй. Кит инде. Миңа менә бу кирәк. Эй. Сел Әллә нәрсә эшлисең. Җитте сиңа. Мин аңламыйм, нигә ул аны ала? Безне эшкәртеп аттылар. Үзең тормыз булса, силе монда бик тиз генә, тиз арада гына чиештыралар.

Алабыз шундук моны. Һәм тегендәге снайперны ничек тә булса алырга кирәк. Так, кем ата? Кем ата? Күрәм. Күрәм, киләм. Гранат атты бу безгә.

Шулайрак. Әзер дип уйлыйм. Шуңа бик өметләнәм, чөнки монардан исән калып булмый. Булмый, булырга тиеш түгел, мөмкин түгел монардан исән калырга мондый шартлаудан. Менә ни диясең инде? Маңгае ялтырап тора инде. Бук табылмаган. Нинди шартлау? Ис китмәле.

Иштеләр ике. Хәр нишлибез без? Барып, әзрәк җыештырабыз. Уң якта алабыз снайперны. Сул яктан Да, мне как раз не хватает внимания. Куралып кыйлып төшә яхшы булыр иде. Кыйлып төшми ләкин. Кыйлып төшми. Булмый, булмый, булмый. Ярар. Так, мин тавышлар ишетәм. Барым да киләләр бугай. Әйдәгез. Бер шәлләп кенә. Тегендәге аңгыра. Валюк. Ага. Менә ул килде. Әйдәгез аны шундук тагын алып карыйк әле. Менә шулайрак. Ты в полной заднице, приятель! Юк. Ничек шулайдыр, мин аңламыйм. Ул үлми. Ничек шулай? Ничәне атырга кирәк аны? Үтерер өчен. Юк, ул кәкрәйгән, аны канлы хәтта шешереп чыккан миләре. Бетте инде, ярар. Үзеңә обломись. Урысча сөйләшмә минем белән. Ник бездә соң су курайта торган гына? Сузылып яттымы? Ниндидер тавышлар. Юк, юк, юк. Үзең, үзең малай. Барысын да үзең эшлә. Миңа мондай әйберләр кирәкми. Берәү, икәү. Беркемдә юкмы? Тешкәйләр. Андый дусларыбыз. Өчәү. Һәм ул һавадан йөри. Юк, монда бар икән. Безгә снайперлар кирәкми. Менә шулай. Кыйлып төштеләр. Бик әйбәт. Без бу күпердән барсак анда, алар безне күрерләр микән? Менә нидә сорау. Үзгәртеп булмыймы соң? Гранатының төрен. Менә бит. Җүнле гранат. Ярар. Атсын да шында. Ә без монда барабыз. Тен кеше калмаган дип уйлыйм. Ага, шулайдыр. Менә хәр була уйларга Кеше калмагандыр дип. Ә тегендә Так, безгә бит граната табырга кирәк. Безгә бит граната табырга кирәк. Монда кереп буламы соң? Монда кереп булмый бит. Безгә граната табырга кирәк. Ммм. Монда кереп булмый, шуңа моны тишеп беріп керергә. Шуңа безгә каяндыр тегеннән табырга кирәк шартлаткыч. А, син киләсең, мин сине күрәм. Булды, әзер. Әзер. Аллага. Җирәне карыйк. Менә тагын икәү. Алар мине күрәләр кебек тә инде, ләкин алар миңа атмыйлар, ярар. Шобабыз. Юк, алар миңа аталар. Юк, алар миңа аталар. Без снайперка патроннар алдык. Ник син шокмыйсың, тиле? Син ник шокмыйсың? Күтеңә бук кысылганмы әллә? Ник син шокмыйсың? Шулер малай. Нәрсә эшләргә монда? Монда кешеләрен тетмәсен титергән. Нәрсә эшләргә булсын? Юк, өскә минем менәсе килми чөнки өстән алу җиңел. Снайперлар өчен бик яхшы анда. Өстән алу. Без мондагы бер гранатомет ату, э, гранатометчикны алдык. Очакның очкычның канатыннан менеп була. Каясың безнең? Кайдыр монда күрсәтелгән. Әнә ул. Безнең нәкъ безнең астыбыздан ниндидер кеше имеш. Ләкин мин аны күрмим. Алдык та сыптырдык моннан. Истә тагын бер кып-кызыл янып тора торган. Шулайрак булсын әле. Юк ул. Нинди поз инде бу? Кулын баш артына куйганда ята рәхәтләнеп. Сузылып. Моннан тайырга. Берсе китте безне эзләп. Ләкин без монда. Так, тегендә безнең дуслар бар иде. Без бит снайперка алдык түгелме соң патрон? Булды. Ну шулай. Менә бит инде. Ник алмыйсың? Алдыңмы? Булды. 5 патрон, 5 патрон. И, малайлар, яшибез. Заяга бетермәскә генә иң мөһиме. Безнең гомер туп-тулы. Бронежилет булмаса да. Безнең бар шартлаткыч. Иң мөһим әйбер бу биремебездә. Һәм без аны куябыз һәм тоябыз, тоябыз, сыпыртабыз. Аңсың бу тоябыз дигән әйбернең нәрсә икән? Агач астына кача. Ләкин мин уйламыйм ул булышырды. Диде, ләкин... Я мог бы сказать, но лучше сам догадайся. Беләм мин аны. Кешеләр муеннан икән. Әйме? Шулай бит инде. Так, менә вертолет килә. Мин кызыл, әйе, мин кызыл тимәктән. Миңа карап тора атмыйда. Рәхмәт, ботыңы җәеп утырдыңызлар. Нам не носим икән. Бронежилет бугай ул. Хура, үлмәдеңме син? Ничек шулай булды әле? Вертолет килеп җиткәнче монда керергә иде дә миңа. Вертолет тегендә очып йөри. Безгә кирәк. Менә бу нәрсәкәй. Алай да, алай да, алай да ничек аны алырга? Булдымы? Кешеләр юк. Кердек, кердек, кердек. Тизрәк әйдә. Саклан инде. Уф. Бетте. Сериябезне шунарда нитәбез, бетерәбез. Барыгызга да рәхмәт һәм сау булыгыз.